Madoka chere mabuja akanaka tauya nadzo dzakanaka dzanyasi zuva rochipiri mumwedzi uno waGumiguru. Ha, nyasi kuri kupisa. Gwicho waRobert Mugabe, iye Robert Mugabe Junior, pokari naPhilip Chiyangwa Junior. He, bai Philip Munetsi Chiyangwa Junior. Mm, wabatiwa ipapa apa watoendeswa kudare rodzimhosva nenyaya yekunzi hwakabatiwa nozvinodhaka zvsingabvumiwe zvinosanganisira mbanje naiwo matombo. Pakaita kunyangariwa chatotihwadza kundoti wandeendesiwa kudare wachitekaira hawo waribe kana kusungiwawo zvinoitiwa vamwe vese koka vamwe vese vanoenda vachitsamhina kana kuti zviri kudii wari kutadza kutekaira zvezvino wabatiwa wabatiwa kuno apa haiwa wanga wari kutotenderera zvavo vachitoreketa nopafoni nopafoni haa kupera zvinopera basi rekai tione kuti zvinopera sei wanzi wanyimiwa bhero kureketa kuti wari kunzi wari kurara mujere kuti wari kurara mochere kana kuti manyepo aa pari bari kunyatsoziva ipapo zvaakutoda iwe waridziwo nyaya kuti warekete sabhuku temba muriswa hagoreketai kuti kwaindapisiwa umba yangu Ndapisiwa homba yangu kushurugwi. Haa mhanduwe palibe imba yapisiwa kakamba kabodzi kakohwa mhanduwe kapisiwa kari kunzi kapisiwa kacho kuti manga mune chinhu imomo heno tikaiti goramba zvedu takaringa haareketa iye kuti kuri bakuwara kuri bakuwadziwa kana kupisiwa nomoto Tikuramba tichitenda izvozvo basi. Rikai tirambe zvedu tichiringa. Iya ari kutoreketa kutoti nyaya yangu yekumiririra munangarwa ndo iri kuita kuti ndide. Imi kaimi. Ona unojairira awa. Chedu kuramba takaringa nekuti zviri bei nesu zviri kuitika kuzanu kwawo ikweyo. Apa iye Themba Mliswa haatanikiwa ipapa kuno foni dzaagoreketa nowanhu wakati wande wande kusanganisira mumwe anonzi Bopela hee manduwe agoreketa akati aiwa shamwari goreka kusha iwewe ngatitsigire munangarwa Bopela akati haa munangarwa hwii ndikatotsigire tagwirei hwii munangarwa ini ee eh. kwai chiwenga aiwaba paanozondopinda ipapo tinobva tamunyepa kuti iwewe tinokutsigira nekuti takai tiri vanhu vasvinu tinochinja bamupara unge hwaizvi ah, unobva wanatsa kuona kutoti ah, pakaita kunyangariwa chaiko rekai tirambe tichiona kuti zvinopera sei pokare pokare kuno kamwe kuti kaburika futi ari kureketa muriswa akati haa ah, Zviri kuitika, Tagwirei akatenga motika dzinosvika mazana mashanu dzaari da kupa wakuru wemasoja kuti wese wese wese hawo pasaya kana mubodza anosimudza musoro kumurambidza. Heyey! Akati Munangarwa ari kutoda kutoti iye Tagwirei apinde kuno ipapa apa Tagwirei akutosarutiwa kare nomasoja ini eh! Hmm, mhanduwe! pakanyangara apa rikai tigoona kuti zvino chokwadi chete ukaona zvaakutanda kudarika bvai maziva kuti taakusvika ka mwedzi wambudzi wakagweitika eyo manyongore aya rikai tirambe tichiringa asi haa hwendo huno mirai muone rikai zvizonzi dzicharira pfuti imomomo tinenge tichiramba takaringa zvedu apa nyasi uno iye muliswa ah, agotanikiwa kuti kwaye ari kutoita kupinda achiburika munyika achitiza zvokutoti ipapa tikiti rachero ndege raanga atengehwa ano munhu ari kusouth africa rabva raita kutanikiwa kuburitsiwa pachena mhanduwe zvokutoti a ah, mm, regai tirambe tichiringa kuona kwazvinoperera kudaro dzimhosva mumwe murume wekubulawayo anonzi tyron pigos ano makore makumi matatu nopfumbamwe apo makore mashanu okugara mujere nenyaya yekuti akabatiwa mumotika mache muino zvinodhaka zvakaita anombanje nomatombo anaguka iwawo haa rekai apfikive rekai tione manje kuti kana pakadari awa wafana wamugabe nachiyangwa wawa wachazoitawo sei wachakwechemedziwa mangani makore nokutoti kaa chiyangwa anzi ari kubudika achiramba kuti aiwa mubichi wangu ari kubatirirwa e, mapurisa ndiwo akarita kunojara zvinodhaka zvacho kuti anzi ndiye mumwe wevanhu vano zvinodhaka he imi rekai tirambe zvedu tiiringa ipapa kuti panopera mushe chere ipapa ticharamba tichiona tine kunyepai mhanduwemu chinamasa gubulika chipupu mafuro mhanduwe muromo mu kwai tabani mupofu igweta guru asi apa akapotsa nokuti bumbiro romutemo nozanu p f raari kufungidzira kuti ndio raakaona handiroba ahede ah, Iye Tabani Mpofu chinga akagoreketa wani akati Zanu PF ino mabumbiro matatu chaiwo paribe ari kunyatsa kuziva kuti richi ripi chairo ndoripi uya uya anondochinja wachiisa zvache ari kuopirinda anobisa zvimwe achiisa zvache ano rimwe ah! ingaite nyika yani inowanhu wakaita kudando iwawo moti nyika iyoyo inoita zvisvinu regai tiseke nhamo ngerugare mhanduwe nokutoti pakaita kunyangarirwa wese izvezvi izvi pari baari kuziva kuti raari kutsigira racho bumbiro romutemo ndoripi nekuti zvinoreketiwa norimwe norimwe norimwe zvakazvine zvinosiyana siyana ah! pari pechisvino apo koka binda wapinda rodzimotika ropa trabablas haa ah, kwaira akutodedzera kuti tidzokerai magetsi kwauya rima nokutoti izvezvi wanhu watoita kwachu kwachu yakareketewa nahosaya chipanga iyayi matambo omagetsi omugwagwa iwayo haakatokwachuriwa kwachuriwa mhandiwe zvokutoti patosvipa kuti tsvaa usiku hosaya kuti ko hoko naye wakomana tiri kuda kubudirira sei kana tichiita kudande rekai tirambe tichiringa kufunga kwedu pane vanhu vanenge vachitoziva kutoti yanguva yekuenda kocheka matambo nokutoti ka panzvimbo panotekaira vanhu nguva dzese saka vanowana nguvai yekuramba vachienda vachinocheka cheka nokudidi zvine vanhu vanenge vachiziva izvozvo rekai tirambe zvedu takazviringa mumwe muzimbabwe ariko kubritain kuku david mwanaka anopurazi rache rakanzi mwanaka purazi aiwaa ari kuita kufadza vazhinji nokutoti akaenda kuoshanyihwa nomumwe mwanaka mubvana wamambo anonzi n iko kubritain ikoko kwaye kuti aringe achiona basa harikiti vana iye david tikati aiwa hazvisvinhu dai zvaramba zvichienderera mberi asi vanhu vandoti iwe david gore kakienda kumba kwavo iwo wauya kwokushanyira iwawo nokutoti urendo hwavo iwe ukazoenda mulende ikweyo uchapuwa zvinokukuwadza akaona vanhu maakuzikana nokukuwadza vanhu kudando hmm, pakaita kunyangariwa kwai hurumende yareketa iyo kutoti ya kureketa kuno wanoda kuchera makwari no wanoda kuchera matombo matema ayo tombo dzvipa redu mhanduwe no makwari kwai zvese zvaakundonzi ndozvavanhu vomuzimbabwe basi apa wakutanda hawo kureketa kudarika wakapera kupa wachina ka mapepa okuti zvazvo zvavo zvozimbabwe saka hapane pachiribe nyaya anenge akundoburitsawo chitupa kuti ee ndiri munhu wemuzimbabwe obva atonziramba uchiita zvauri kuita pakanyangarirwa mandiwe takaita kunyangirirwa wari kuita kutengesa kuendera mberi chaiko ndikaitione kuti zvinopera sei Kuri kureketiwa masoko okuti mabasa anoseenza kubazi rinoriita zvokunyoresa vanhu waari kuramwa mabasa ipapa nokuti mari dzaanofanira kunge achibhadhawa dzimwe dzacho dziri bekuuya kubvira nomakore nomakore chaiwo. wakomana wakomana ndikai tione apa ndo hmm, ndo mwongo wonyika ka mwana wese anofanira kuti apuwe bepa rokuzvahwa anofanira kuti apuwe pasipoti anofanira kuti zvese izvozvo zvinenge zvakamira kuti ndi apa vanhu vanenge vava kutosimba manje kuita wori anenge aida kuiti vachache kutoenda wobhadhara kamari pasaiti ada kuiti vachino oenda kobhadhara mari pasaiti ada kuiti vachino Ah, zvinosvika rino vakomana rekai tirambe tichiringa kuona kuti dai zvachimbidza kukuwa kureketa kumwe kwahwadza vanhu munyika anokushamisa anokudzimba zvese pabodzipo kwaino sangano rinoringa nezvo mimhanyo National Athletics Association of Zimbabwe kwai zviri kuitika izvezvi kubvira gore rinouya panotanda gore munhu wese anoda kumhanya munyika anofanira kunge abhadhara mari inoita madhora manomwe pagore ah, pakanyangara apo pakanyangara apo pakanyangara apo vanhu vari kutovhunduka kuti kohokona iwakomana paye pachiribe munhu achabvumiwa kumhanya aribe kuita here tikati ewo kam tichandozvimhanyira hedu kujecha kwedu tichindotekaira tichindomhanya hedu tichakadando tiribe kana munhu anozotinetsa awa wanoda kuzoita zvokuti uyai mumhanye ino ndo wanozonetsesa vanhu nomapepa hano mari dziri kuramba dzichimuriwa kudari dzinhu Kepekepe, Caps United yafara ichirova ZanuPF yatora mumwe akamboitambira Joseph Kamwendo Achimwene. Aiwa, tikuramba tichiti makorokoto wamuti kwai ndiye ngaite murairidzi wawapwere wokepekepe wanenge wachida kufunzisiwa kuti wakone kuzoniwa kuti wanotikona chere kutamba bhora ro kaitirambe takaringa hedu apawo Zimbabwe noNamibia kumutambo wekiriketi ndoo waenderera mberi ka tikati makorokoto makorokoto aiwa dai zvaenda kwai ndoo wachaenda kotamba mutambo wo T20 I World Cup Gore rinouya, Brian Bennett ndiye apuwa kunzi ndiye aita mutambi ari kuziva anoseza chaizvo pakutamba mutambo wekiriketi uyu. Toringa hedu dzirikiitika pasi rese. Kureketa kuno wana maposa wabatana newamwe wanhu munyika yese pasi rese wachitiri wanhu wakabatiwa wofurotira wawa ngawaburitsiwe ngawaburitsiwe apa kutori kutohwadza kutoti mumwe muzukuru waNelson Mandela Ewo kam aripo ipapo pane vanhu vakabatiwa iwawo hurumende yesouth africa yagototi taakutoreketa kutoti abuditsiwe regai tione kuti iwo waisraeri iwawa wachazviita sei zvichaitiwa sei tinenge tichikunyepai zvedu kana zvaburika zvimwe Namibia iri kurwadziwa fani nomwoto wakagwarasha kuEtosha kwayo wakatoita kuparadza mhanduwe zvikamu makumi matatu nosere kubva muzana zvonzvimbo yese yoEtosha inochengeterwa mhuka dzomusango. Haa pari beji svinu, pari beji svinu mhanduwe wari kutofunga ipapa kuti wachaita sei kuti wabenhutse mhanduwe wanhu wanenge wachiuya kuoita urendo kaa wachida kuona kuno mm, rekai tiwafungidzire kuti peno wakaita zvokutoita riri firimu chairo rokutoti vanhu uya henyu mulinge uya henyu mulinge uya tikuratidzei kuti kana patsva panenge paita sei peno zvingaite zviri nani rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei uku kuno wakinya wairi wabatiwa kupambiwa chaiko kubva kunyika yeuganda wari kurari yabobi wine Wakomana! Pakanyangariwa apo. Hwendo huno muAfrica. Aiwa! Palibe ari kuziva kuti zvii zviri kumboitika. Regai tirambe takazviringa hedu. KuEthiopia kwai kwapfaa vanosvika makumi matatu nowatanhatu pa pagwamasimbi anga aripo Mucheche yoo Saint Mary wakomana wakomana pakaita kunyangariwa ipapo. Tikundoti mweya yewafa dai yazorora murugare. Nyika yomoroko kureketa kuno haa wari pama wani mhanduwe. Baiwa fana wechidiki wakazvawa manje manje wawa wari kuita kuita kun'ara chaiko wari kuda abazvi kuramba wachijairiwa wari kuti hurumende iri kutadza kutonga wari kuda kutoti haa ah, zvokuti bato uri kutotonga ipapa ri kutoita kupinda chando dziri kubata bahope nokuti wafana iwawo wari kumira ba mukaridza pfuti mukadini aa zvekuti wekuzimbabwe aiwa kutsipikiwa takabvuma kuti takatsipikiwa nokuti ka zvese zvinoitika kwese kwese asi kwedu aa hwiba hwiba hwiba tikai tione kuti zvinopera sei ipapo zvikuwashuvira simba nokukunda kwaburika masoko kubva kuamerica okuti muzinda mukuru wounicef un women nounited nations population fund Haa kwaiye wati wari kubva kuNew York woenda kuKenya. Tiri kuramba tichitenda kuti hurumende yeKenya yavhura kuti vanhu vakawanda kudari nemasangano yakawanda kudari atongere ari ikweyo. Zvisvinu zvidai zvatoramba zvakadando zvinotobatsira kutoti vanhu vokwedu varege kugoparadziwa ka ana nyaradzai gumbonzvanda vaye kuamerica kuku wanenge waribe kana kana kana kusununguka kuti watekaire tekaire naiwo wanenge wachindoti uri wekupi uri wekupi saka tinoramba tichitenda izvozvo iyo america yaburitsa mitengo mhanduwei yaida kutengesa nayo matikiti o world cup ogore rinouya eh, mashura chaiwo mashura kunenge kuribe vanhu vari kuenda manduwe vanofanira kunge vachienda mm, mm, mm, mm. wakutoda kutoenda vanhu vano mari wakaita kurema chaiko homu homwedzi nokutoti isusu haa dzedu dzakareruka dzidzi aiwa ba vari kuda ba kana kutiona ndo nhamo yoamerica iyo zvese zvinhu vanenge vakundoita zvinhu zvokuti zvinzi zvinhu zvomari yakarepa Regai tione hedu kuti inopera sei nyaya yacho. Tiri ipapo mabuja, haiwa regai tipete muhwe kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.